Neɣ yemken ayyur ur d-ittban ara merra imi iɣum ussus igna. Llan wid yettaggaden tiziri, ttaggaden ad muqlen ɣer waggur imi qqaren medden ila lehlak di tafat-is. Lxatima, Sidna Dawed ur t-ittaggad ara, alaxaṭer yeqqar-aɣ-d deg Zabur, Mi ara sekkdeɣ igenni, lxedma, iḍuḍan a Rebbi, iṭij, waggur d yitran-nni, tessemjawzeḍ. Qqareɣ, D acu d argaz? I wakken ara t-id-tesmektayeḍ, la akked mmi-s n urgaz, i wakken ara d-terreḍ ddehn-ik ɣur-s. Sidna Dawed yestufa ad ibedd ad iḥebbir ssaɛa ssaɛa ɣef lxedma i ifassen n Ṛebbi. Ulamma acḥal medden lweqt-agi ur stufan ara. Iḍ-agi, i nkent stufan, imi teqqimem ad teḥsisem inuba lexbar n lxir, ihi ad nmeyyez i kra n lweqt igenwen d wayen ilan deg-sen. Ddurt iɛeddan aṭas ay nḥeffeḍ ɣef yiṭij, iḍ-agi aṭas ara neḥfeḍ ɣef wagur. Wissen ma tessnem kra neɣ kra ɣef wagur? Deg ddunit-nneɣ Rebbi yexleq kulci si lmeɛna i lxir n bunadem. Ɛni mačči d lɛeǧǧeb, akken i d-yenna Dawed deg Zabur, imi Rebbi i d-tesmektayeɣ-d akka-gni? Mi ara nẓer lɛaǧayeb yellan deg ddunit, ayen i yexleq Rebbi s yifassen-is, ɛni mačči d lɛeǧǧeb? Akken yessen mkul argaz, mkul tameṭṭut, armi yebɣa lxir-nsen. Mkul win yettḥessisen iḍ-agi, ɛni ur teẓrim ara teswam ssuma tameqqrant zdat Rebbi? Yessen, yessen-iken akk, yessen lmeḥwaǧat-nwen, yessen ixemmimen-nwen, yessen lmizerya,

Aggur-nni ay nettwali nnig aɣ yebɛed tlettmeyya u rebɛa u tmanyin alef kilumitr ddunit-nneɣ. Ɣef aggur llan idurar, iẓuɣar, lameɛna ulac tignawt. Ɣef wayagi ulac asigna, lḥamu d tafat deg yiṭij ur s-ttawḍen ara. Akkenni ulamek ara zedɣen medden am nekkni ɣef waggur. Yerna aggur ur iseḥmu ara ddunit akken i tt-iseḥmu yiṭij. Acu ihi i aɣ-inefɛa waggur, acu ɣef i t-ixleq Ṛebbi? Di yiwen ẓabur n Dawed i aɣ-isfehmen Ṛebbi i uqem waggur ad iɛlem lweqqat. Mi ixleq Ṛebbi ddunit, deg wass wis ṛebɛa inna, Ad tili aṭas n tafat, ili tesɛa igenni, ara iferqen ass d iḍ. Tagi ad tili d lɛalama iɛelmen lweqt, wussan di. Tafat-nni ad tfeǧǧeǧ lqaɛa. Akka i yella wayagi. Rebbi i uqemsen-as ṣṣifat tafat imeqqranen, tafat tameqqrant ilan d iṭij ara iḥekmen ass, tafat tameẓyant ilan d ayyur ara iḥekmen iḍ, i uqem diɣen itran. Ṛebbi isers-iten di litteɛ igenni ad feǧǧǧen lqaɛa ad ḥekmen ass d iḍ, ad ferqen tafat d ṭṭlam. Izṛa Ṛebbi ayagi d lɛali. Ihi, s way neqqar di lektub, nessen Ṛebbi i uqembu aggur ad iɛalem lweqt. Ɣef ayeɛgil aqbayel heddren ɣef waguren, tnac waguren ilan deg useggas, tlata waguren di tafsut, tlata deg unebdu, tlata waguren deg lexrif, tlata deg ccetwa. Rebbi iwqem wagur, ad iɛalem lwaqat. Deg wawal Ṛebbi, acḥal d abrid neqqar mi ttukkemlen lwaqat yeḍra waya d wayagi. Deg lqanun Ṛebbi, kulci yesɛa lweqt. Deffir aɣraq n ddunit, Ṛebbi iweɛɛed-as i Sidna Nuḥ, yenna-as, Kra ara tili ddunit yuǧiben d tamegra, asemmiḍ d uzɣal, anebdu d ccetwa, ass d iḍ ur ttfakkan ara. Nezmer ad nettekkel ɣef lweqt-agi i d-isers Rebbi di lebda n ddunit, nettekkel fell-asen i lweqt, i lqut d lxir-nneɣ. Lameɛna Ṛebbi isers diɣen lweqat nniḍen, ikacef-asen i lenbiya n zik ayen ara yeḍrun si ɣer zdat, akken i sen-yenna yeḍra di lweqt-is. Ddurt iɛeddan, neɣra mi ttukemlen lweqat ɣef i iɛellem Ṛebbi, iceggeɛ-d Sidna Ɛisa i d-ilulen si tmeṭṭut, i d-ilulen seddaw ccariɛa, iwakken ar aɣ-ifdu, ad aɣ-yerr d arraw n Ṛebbi. Ṛebbi iwɛed-as i Sidna Dawed, inna-yas, Lkursi-inek ad yili zdat-iyi am yiṭij, ad iǧhed dayem am agur. Inna-yas ayagi alxaṭer seg laṣel n Sidna Dawed i d-ilul Sidna Ɛisa Lmasiḥ, win ilan si zik, win ilan tura, win ara yilin i dayem. Sidna Sliman, ittwessen deg ddunit irkul ɣef tmussni-ines. Ixebber-aɣ-d ɣef win ara d-yasen, ara yefken lḥeqq i yimeɣban n leǧnas, win ara isellken medden. Inna-d, Isem-is ad yili i dayem, ad idum, isem-is krar yil yiṭij. Deg wussan-is ad yerbeḥ waḥeqqi, medden ad sɛun lɛafya alma ur yettili wara wayyur. Leǧnas akk ad s-qqaren d aseɛdi. D Ṛebbi i as-isfehmen i Sliman ad d-yas ameslek-agi di lweqt ilaqen, yeɛni mi ttukamlen lwaqat n Ṛebbi. Deg wayyur-agi, wid itebɛen Sidna Ɛisa nettmektay s lfeṛḥ talalit-is ur nelli ara am tin n wiyiḍ deg ddunit, lxaṭi Sidna Ɛisa ilul-d sɣur Ṛebbi, s tazmert n Ṛebbi.

Ayyur wis setta, lmelk Ǧibril ittuceyyeɛ sɣur Ṛebbi ɣer yiwet tamdint n Jellil isem-is Nasira, ɣer yiwet n lɛetqa i tt-ixetben i yiwen urgaz n uxxam n Dawed isem-is Yusef. Lɛetqa-nni isem-is Maryama. Ikcem lmelk ɣur-s inna-as, Selmaɣ fell-am a kem-iniɣ i umi tettwaxdem lemzeyya tameqqrant. Sidi la yid-m, tettubarkeḍ gar tilawin. Meryama ur tefhim ara lmeɛna n yimeslayen-agi n lmelk, tuggad nezzeh. Lmeɛna n lmelk yenna-yas, Ur ttaggad ara a Meryama, alaxaṭer tufiḍ lemzeyya ɣur Rebbi. Aql-akem-id ad terfdeḍ s tadist ad tesɛuḍ aqcic ad as-tsemmiḍ Ɛisa. Ad yili d ameqqran zdat medden, ad ittusemmi d Mmi-s Rebbi Ttaɛla. Rebbi ad t-yerr d lḥakem, amǧed i Dawed, dɣa di selṭen ɣef uxxam n Yaqub i dayem, selṭen-a s ur tettfak ara maḍi. Maryama tessuter-as i lmelk amek ara yeḍru wayagi, imi ur ssineɣ ula d yiwen urgaz. Lmelk iǧaweb inna-yas ad yers sslam Ruḥ Lqudus, tazmert a Rebbi ttɛala ad kem-tɣum s tili-ines, daymi aqcic iqeddsen ara ilalen seg-m, ad ittusemmi d mmi-s Rebbi, imi ur yesɛi ara baba-s deg ddunit. Meryama tǧaweb tenna-yas i lmelk s wanuz, Aql-i d taqeddact n Ṛebbi lliɣ, ad iḍru yid-i akken i d-tenniḍ. Dɣa yeǧǧa-tt lmelk. Yewweḍ lweqt-nni mi ara d-taru Meryama tesɛa mmi-s amenzu. Tettel-it, tessgen-it deg lemdawed. Ayagi irkul yeḍra i wakken ara ikemmel ayen i d-ixabber Ṛebbi zik s nnbi. Atta yal aɛteq-nni ad terfed s tadist

Ṛebbi isers agur, ad yeɛlem lweqt. Ila lweqt mi ara ilal bunadem, lweqt mi ara yemmet. Ila lweqt mi ara yezreɛ ufellaḥ, lweqt mi ara yemger ayen i yezreɛ. Ila lweqt mi ara yerbeḥ bunadem, lweqt mi ara as-iṛuḥ ayen i yerbeḥ. Ila lweqt mi ara yejmeɛ bunadem ayen i yerbeḥ, lweqt mi ara t-idegger. Imeslayen-agi d Sliman, mmi-s n Sidna Dawed, i ten-ineṭqen, Sɛan aṭas lmeɛna fell-ak iḍ-agi a gma. I naddiɣ n Sina Sliman ẓriɣ akken ila seddaw yiṭij amkan n lḥekma. Ḥeqqeqeɣ deg wul-iw akken Rebbi ad iḥekkem ɣef iḥeqqiyen laug d imcumen a lxaṭer ila lweqt i mkul sebba, lweqt i mkul cɣel. A Rebbi qqareɣ deg wawal-is deg lweqt neqbulen ḥaseɣ-ak, deg wass leslak ɛuneɣ-ak. Ataya tura d lweqt n qbulen, ataya tura wass n leslak. Rebbi iẓra ddnub wat ddunit di lweqt ilaqen iceggeɛ-d Sidna Ɛisa iwakken ara yefdu wid ara yetteklen fell-as, ad yerr d arraw Rebbi wid merra ara iqeblen tarzeft-agi n leslak. A leḥbab, tura d lweqt mi tzemrem ad tqeblem leslak-nni neɣ ad t-tḍeggrem. Ila lweqt i nken-iqreb, Mi ara temmtem, imir-nni ad tafem iɛedda lweqt meqbulen fell-awen, ad tendmem mi tḍeggrem tarzeft Rebbi. Iqerreb-d lweqt mi ara iḥseb Rebbi i rkul leḥwayeǧ-agi, lweqt mi ara imeyyez ulawen n wid merra islan lexbar-agi leslak. Ass-nni ad iḥkem ɣef wid i t-yugin, ad iqabel ɣur-s deg laxert wid yumnen, wid iqablen leslak n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ɣef ayagi d-iqqar Rebbi deg wawal-is, A gma, mmekti win i k-ixelqen tura, deg wussan n timẓiyin-ek, di lweqt mi mazal ur d-iɣli wara fell-ak lhemm. Ḥessis ay uletma, imi awal-agi fell-am diɣen, ataya tura. D lweqt n qbulen, ataya tura d ass leslak. Mi ara sekdeɣ igenwen i d-yenna Sidni Dawed, lxedma i d uḍan n Rebbi, i yiṭij, ayyur d yitran-nni, semǧawzeḍ. Qqareɣ, D acu d argaz? D acu-tt d tameṭṭut? Iwakken ara tent-id-tesmektayeḍ. leɛmer ay teslam i Nuba agi armi d ass-agi. Mṛeḥba yes-wen. Ad k-tebteɣ laxaṭ nebɣa ad awen-necgeɛ kra n tektabin s taqbaylit neɣ tefransist neɣ taɛrabt ma tessinem ara ad teɣrem s taqbaylit ataya leɛlwan-nneɣ nuba lexbar lxir boîte postale 141 Monte Carlo Monaco ceggaɛet-aɣ-d ula d ladras-nwen iwakken ad awen-nerr awal ataya ladras-nneɣ tabwaḍt n tibratin 141 Monte Carlo